Bi ka kyerɛɛ okunu sɛ ne ne kunu aboa kraman wɔ animuonyam kyɛn no. Wɔdii ɔbaa no atɛm anaa? Ɛda a ɛkɔ yi kɔsi nkonnwa. Aboa kraman wɔ animuonyam kyɛn barima no, ɔbaa no kaa eyi sua. Me, ma wo na me nua bɛhwɛ me na afa me nua no a, aboa kraman nni animuonyam kyɛn wo. Aberante, aboa kraman. Seesei wafiri nnipa tebea mu, ɔkɔ mmoa tebea mu. Ɛsiane sɛ mmoa kraman na ɛfa ne ba, abirekyire na ɛfa ne ba fa ne maame. Enti nnipa, saa wei nnipa wei no, yɛmfrɛ no nnipa biom, wɔfiri nnipa tebeam, wɔkɔ mmoa tebeam wɔ berɛ a sabetoɔ anim, meka sɛbea na yɛn nananom mpanimfoɔ, animdefoɔ ne sɛbea nyansafoɔ binom ma dwendwen ba a wɔn tie, ɛno nti na meto sabe. Aberanteɛ deɛ ɔyɛɛ yei, ɛduru mmerɛ bi a ɛmaa yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛn kununom.
Duku. Akoso Eduku, Akoso na Eduku. wo bɛn kasamu no na wama wo ne no so ama me. Eh, wiase nyinaa pɛ sɛ wɔn tie wakosɛm no. Mepa akyɛw Eh, mate. nkɔmɔ no so ɛyɛ yɛ dɛ. Yɛayere mu pampee, Mate nana. pampee. Yɛ mo akɔ aba. mepa akyɛw megye wo so Awia yi. awie deɛ meda wo ase ɛdi nkan meda wo ase na ɛfa wa- wɔ- wɔ radio kasafidie yi so aware pa kasa fidie yi so. Awiei, ɛyɛ bɔkɔɔ nanso so ɛnyɛ bɔkɔɔ saa. Ɛnsiane sɛ barima bi adi m'awu nti na ama nnɛ m'ani ataa kɔkɔɔ wɔ a m'ani abere a meba ɔyere pa kasa fidie yi so. Meda mo ase sɛ moama me kwan. Yo, na woka sɛ obi adi w'awu a, ɛwo deɛ deɛ? Ewɔ mu degree na ano adwoe tiaa me nan so, Guadi mawu. Ebia na obi de ne nsa na awɔ w'ani he, awudie no gu mu ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ nti sane sane pɔ no na afei atiefoɔ nyinaa nte. Meda ase. Mepaakyɛw, awudie ne sɛ bɛɛma bi afa me nana a yɛfrɛ no Same aku me nana.

Aane.
Yɛnkɔ ɛ.
Ɔno ara ne ba, deɛ kwan a ɛfaa so a nti wanya kwan ayɛ saa nyanbransɛm ne sɛ, na akwadaa no, wɔbɛfaa me ba, yɛfrɛ no Adwoa Gyeiwa, barima no yɛfrɛ no Same no, wɔbɛfaa me ba Adwoa Gyeiwa a, kyerɛ sɛ ɔne no dii agorɔ ara na ɛba pue mu. Nti ɛba pue mu no, barima no anhwɛ akwadaa no, me ara na mehwɛɛ akwadaa no ara yɛɛ me akɔsoɛdukuu yi, akwadaa no nana. me a na mehwɛ akwadaa no ara nti akwadaa no nyaa mfeɛ nson no na bɛrima no pɛ sɛ nka ɔbɛba bɛfa akwadaa no force ɛde no kɔ ne ɛse wɔni yere na n'abrabɔ so a wɔnam no ɛnso yɛ ani sɛ ɛsɛ yɛde akwadaa no ɛma no nti gye sɛ ɛɛ wɔde akwadaa no bɛkɔ a gye sɛ ehu akwadaa no maame ɛɛ ɛyɛ bɛrima no ne maame ne ne papa ansa. Nti ɔkɔfaa ɔmaame ne ɔpapa, ɔmaame ne ɔpapa, papa no yɛ CAC sɔfo. Nti ɔne ne yere na ɛbaeɛ, wɔn baeɛ, wɔn ne yɛ bɛkasa asomdwoeɛ mu sɛ ɛdeɛ ɛbɛsrɛ sɛ yɛmfa akwadaa no mfa no ma no na ɔnkɔ, wɔn nso nkɔtoa so. Nsan sɛ nnipa mmienu na awo ba no, nti wɔn nso nkɔtoa ɛhwɛ no so. Ampa, yɛampopo yɛn ti, yɛnim sɛ yɛhwɛ sɔfo no ne mfie wɔwɔ mu hwɛ maame no a, na maame no nso wɔyɛ ɔbaatan kɛseɛ a wawo du, Ne nim sɛ wɔbɛtumi ahwɛ yɛn nana no yie ama yɛn nti ɛyɛ anigyesɛm ma yɛde akwadaa no maa no. Nti da no a wɔbɛka akwadaa no ho asɛm saa ɛda no a saa berɛ no akwadaa no anya mfeɛ nson no, saa da no a wɔde akwadaa no rekɔ Takoradi ɛna barima no ɛfa akwadaa no. Nti. Ɔfa no ɔkaa mu anaa ɔfa no fie? Wɔsɛ efie, wɔbɛdaa Kumasi, maame no mma no bi wɔ Kumasi nti wɔbɛdaa fie ansa na. wɔtoaa wɔn akwantuo no so. Nti saa da no a wɔde no rekorɔ no na barima no dii kan yɛɛ no saa nyamberɛ nsɛm no. Nti ɔbɔɔ ne nana no amanneɛ, ɛma ne nana no bɔɔ n'ano, ne nanabaa no bɔɔ n'ano sɛ ɔnka. Nti wɔkɔduruu Takoradi hɔ no, na kyerɛ sɛ wɔde no ayɛ yere. a bere biara no ɛwɔ mu ara na wabɛfa no na wabɔ ne nana no amanneɛ. Wɔmfa asɛm yi nhyɛ no ho na wabɔ ne nanabaa no amanneɛ nti, ɔbɔ ne nanabaa no amanneɛ a, na wabɔ n'ano sɛ wɔnka n'ano ntom na ɔmmɔ so nkyerɛ obiara. Sɛ ɔka a, ɔbɛwu. Nti wɔde ahunu, wɔde ahunahuna wuraa akwadaa no mu. Nti nam saa no nso, akwadaa no antumi ammɔ so ankyerɛ obiara wɔ Takoradi hɔ koraa amma obi koraa amma n'adwene sɛ ɛnneɛ wɔmpɛ wɔn maame nɔmba anaasɛ biribi a ɛte saa koraa no nkɔ wɔmfrɛ Enti ɔne wɔn ara na ɛwɔ hɔ. Kyerɛ sɛ, barima no deɛ, ɛwɔ mu ara a na wato afa fie hɔ. Ɔnhyɛ da nte fie hɔ. Na ɔne wɔn na ɛteɛ. Nti ɔbɛpɛ nsɛmmɔne no adi a, na wato afa hɔ. Na kyerɛ sɛ, wabɛyɛ akwadaa no saa. Nti ɔbɛyɛ akwadaa no saa a, na akwadaa no nso, adeɛ kye a, na wabɔ ne nana no amanneɛ. Enti mebisaa no sɛ, Enti sɛ ɔba fie hɔ saa no a, yɛ a na nana no nhunu anaasɛ biribi a ɛte saa? Ɔse, Ɛberɛ a ɔnana no nni hɔ no, ɛna yɛ a na ɔbɛyɛ no saa. Ɔyɛ a ɔfa. Na ne papa no aba, na waba fie. Na waba fie hɔ.
Wɔbɛfa no saa, wɔde hanky hyɛ ne no hyɛ n'ano na kyerɛ sɛ wɔntumi nteam. Nti ɔyɛ a na ɔsɔ adeɛ kye a na wabɔ ne nana no amaneɛ. Nti akwadaa no nsoso na akwadaa no nsoso yɛ adayɛ basa basa basa basa. Nti buronya no mu no ɛmaa m'ani bere paa. Ɔmaame so daeɛ na ne ba no ɛda adaka a ɛyɛ white mu. Nti me nso me so daeɛ na akwadaa no ɛpa me kyɛw sɛ baabi a ɔwɔ no ɔpa me kyɛw me mɛfa nana ho kyerɛ no. wɔyare nti ɔmo ntumi nhwɛ ne yie nti me mɛfa no. Nti Buronya no mu no ara na metɔɔ Clarity guu me fon so na mefrɛɛ no mentwa nkontompo koraa oo na bi kyerɛ me na mehu sɛ deɛ Akora no nso so wobɛ yɛante antena ɛhɔ ara na yɛde no kɔɔ Abuakwa Police Station na ɔmo ka kyerɛɛ sɛ ɛhɔ no yɛ Takorade case nti yɛmfa nkɔ Takorade na yɛsan kɔɔ Nkaaweɛ yɛkɔɔ Nkaaweɛ ɔmo nso so saa na ɔmo ka kyerɛɛ ɛna yɛkɔɔ Social Welfare Nti social welfare foɔ na ɛsɔ yɛn mu ma akwadaa no kɔ twerɛ n'ano asɛm. Nti akwadaa no kɔkɔ twerɛ n'ano asɛm no, wɔsan yale ma ɛmu yaleɛ no mu yɛɛ den ma yɛsan de no kɔɔ Afɛli hospital. Nti akwadaa no da hɔ Afɛli hospital hɔ no, ɛdi bɛyɛ three days anaa four days yɛyii yɛɛ no. Na kyerɛ sɛ yɛso yɛdi ka frɛ wɔn sɛ akwadaa no yaleɛ no mu ayɛ den na akɔyɛ mogyasɛm no ka no so. Nti wɔn mma boa na wɔn nim sɛ ebia agorɔ bi yɛ anaasɛ yɛboa Na yɛyɛ bia sikahunu bi na yɛpɛ wɔn agye adie. Nti wɔn ne yɛwɔ afɛle hospital hɔ no, adwara no a wɔn yii yɛ no, wɔn amfrɛ. Deɛ hu yɛ aprɛko pɛ sɛ. Na wɔn se yɛfiri aseɛ na wɔn rehwɛ. Afei deɛ eh, ate afiri mu. Momfa nkyɛ me papaapa. Mo a mo rehwɛ a mo se mo nya no, momfa nkyɛ me. Mesrɛ mo a, sɛdeɛ messages seesei woba me so bɛboro thousand no, mesrɛ mo, adwobrɛ oo, momfa nkyɛ. Mama, toa so ma me. Nti yɛsii fam no ara na yɛhwɛ sɛ. Ne sewaa ne ne papa no a wɔdii saa nyanberasɛm no, wɔ nie. Nti ɛhɔ ara na metee me ho firii wɔn nkyɛn, ɛna mefrɛɛ me kunu wɔ fo, ɛɛ, fon so sɛ, Papa no a nka adeɛ bɛkye a momakɔ akɔpɛ no no, Nyankopɔn de no abrɛ yɛn, nti, a ɛdi nkan, nti menyɛ sɛ me nso so meyɛ, meyɛ wo foɔ, menim biribiara, na mahu sɛ biribi ha akwadaa no, ɛna mebusaeɛ. Mibisaa no na ɔsɛ yɛ ɔpapa. Ɔka ne sɛ, Mepɛ sɛ metie akwadaa no anom a yɛbɛka biribi sɛ verbatim. Deɛ akwadaa no ankasa kaeɛ, ɛnyɛ nea wode bi akeka ho. Verbatim. Akwadaa no kaa sɛn na ɛde kyerɛɛ wo? Akwadaa no asɛm a ɔka kyerɛɛ me no, me mebisaa no sɛ, adɛn na wontumi nnante? Deɛ na ɛkɔ so wɔ n'abrabɔ na ɔse, ne papa a ɛyɛ nab anaa asame wɔno na afa no na ɛda a ɔfiri yɛ nkyɛn no saa da no na papa no statee saa adeyɛ no. Nti na ayɛ sɛ wafa no mfeɛ dodoɔ sɛn ni? Ɔkɔɔ wo nkyɛn mfeɛ nsia ni. Nti mfeɛ nsia no wɔde no ayɛ n'adwuma? Saa.
Ɛwɔ mu a ɛwɔ mu a na kyerɛ sɛ wabɛto ahyɛ akwadaa no so ayɛ no saa. Nti akwadaa no tumi kyerɛɛ efi koro a ɔyɛ ne wɔ mu, ɔba a ɔyɛ ne dɛn. Because wodi kan ka sɛ papa no deɛ wɔnte fie hɔ bi. Wɔnte fie hɔ bi. Mm, na nti yɛ dɛn na ɔtumi ba hɔ ɔbɛyɛ adwuma? Ɔba ɔba fie hɔ bɛdidi.
Ɛna nsan sɛ ɔmaame ne ɔpapa ɔnte fie hɔ ɔba hɔ ɔba hɔ na ɔnte hɔ. Nti ɔba na sɛ wɔyɛ aduane a na wɔde asoma akwadaa no sɛ ɔnyema ne papa.
Na maame no ne nana no de ɔpapa no gu. Aduane no aso ma akwadaa no a papa no yɛ no saa no, ɔyɛ no saa no a, wadi kan abɔ no amanneɛ no. Sɔfomane no nim.
Wonim paa, ɔyɛ aware. Dɛn na ɛma ɛyɛ wo sɛ onim? Ah, sɛ deɛ nti ɛma me, akwadaa no ara num sɛ wɔbɔ ne nana no amanneɛ.
Nti ɔkaa nana no se dɛn? Nti yɛn nso so, ɔkaa saa no, yɛ deɛ yɛn ani kan anyɛ ayi nti, ne sewaa, ɛyɛ akwadaa no sewaa no, ɛna yɛyɛ frɛ no. Sɛ akwadaa no asɛm a waka ni, wɔse ɛyɛ nokorɛ. Mate aseɛ o, na yɛhwɛ efie hɔ nso ɔba bɛdidi, adeɛ nsan, nipa wɔ fie, nti ɔba a wɔyɛ ne sɛn? Anaa akwadaa no nko ara wɔ ne dan bi a. Ɔba fie hɔ na ɔbɛdidi a, ɔdidi wie a, nyɛ sɛ ɔdidi wie yɛ a na ɔrekɔ, ɔbɛnenanenam hɔ ara bɔs paa, wɔn nso so wɔn wɔ store nti. Sɛ wɔn nyinaa kɔ store na sɛ akwadaa no bi wɔ hɔ a ɛsɛ hohoro nkukuo mu anaasɛ yɛ adeɛ ɔtumi twe akwadaa no anaa kɔfa adeɛ wɔ dan mu hɔ brɛ me. Yɛhwɛ da akwadaa no bɛduruiɛ a mo se ɔte hɔ ara na wabɛbam ne maame? Mpakyɛw aane. Dɛn na na ɛkɔ so?
Aane. Twa hɔ mfoni kyerɛ me. Kyɛ sɛ akwadaa no bɛduruiɛ no, wɔbɛduruiɛ na asɛ obi a ahopopoɔ bi anaa suro bi awu akwadaa mu nti ɔhɔ a na wabam ne maame no ɛhɔ a na wabam ne maame na ne maame abusa ne saa dɛ ɔsɛ hmm ɛnyɛ biribiara ɔsɛ nyɛ biribiara deɛ ma bie tii bi ama kɔkɔhwɛ nti akwadaa no gu so a wɔyɛ saa ma meme ba no kɔrɔ nya ehu bi wɔ ne mu ɛfrɛ ne kunu wɔ fon so sɛ wɔmɛhwɛ deɛ maame soo yɛ wɔn ti aseɛ nti na ne maame no soro sɛ ɛsɛ ewuo bi anaasɛ biribi a ɛte saa nti ɛma ɔkunu no ɛma ne de fon no maa ne ba no ɛne ne kasa sɛ adɛn Ɔse daa nyɛ biribiaa o na ha a maba no ɛyɛ me dɛ nti na meyɛ saa. Nti yɛgyee akwadaa no too hospital no, dɛn na na dɔktafoɔ ka? Yɛgyee akwadaa no too hospital hɔ no a dɔkta hɔ no, dɔktafoɔ no deɛ na kyerɛ sɛ wakɔda hɔ bɛyɛ mprɛnsa, deɛ ɛtɔ so mprɛnsa na kyerɛ sɛ aduru baabi a, Ɛɛ ne bere nti, dɔkta baako ɔfaa me ba no yɔnko na me ba no bisaa no sɛ, Dɔkta, na deɛn na ɛkɔ so wɔ me ba no abrabɔ mu? Serɛ wo, ka ne nyinaa kyerɛ me. Na akwadaa no, mebaeɛ, ɔbaeɛ no, ɔka kyerɛ me sɛ ne papa afa no nti na wɔntumi ntena aseɛ na ayɛ ayi saa nti sɛn na ɛsi kɔ dɔkta ka biribi kyerɛ me na kyerɛ sɛ wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛwae kuro no anim akyerɛ me ba no Toye ɔkaa ɔse ne ho bɛtɔ no, ɔkaa ɔse ne ho bɛtɔ no, ɔsrɛ no sɛ Doctor Ade ka biribi kyerɛ me, ɛnyɛ adeɛ sɛ ebia kɔ kan baabi sɛ sei sei sei sei, ɛna ɔse fa no deɛ wafa no, fa no wafa no, ɛnsan sɛ ɔfa no na ɔsua no a ɔfaa no a ɔde no ayɛ yere nti akwadaa no. Ɛna ɔse papa no baa sɛ ɔbɛhwɛ ne ba no wɔ hospital. Ɔbaa hospital, wantumi anhwɛ akwadaa no anim. Nti dɛn na mo yɛɛe?
Wantumi anhwɛ akwadaa no anim. Dɛn na mo mo yɛɛe? Mo huu sɛ. Akwadaa no adi kan aka wei nyinaa sɛ ne nyinaa na mommɔ abusuafoɔ no amaneɛ ɛma wɔn hu sɛ moahunu. Na ne sewaa no nko ara na nim sɛ sei na yɛayɛ yɛtu anamɔn afa saa asɛm no ho. Nti papa no duru hospital hɔ sɛ ɔbɛhwɛ ne ba no a ɔno ankasa bugu mu wɔku no no dɛn na wo woyɛe? Sɛ ɛsiane sɛ yɛpɛ no akye no nti no maama bɛrima no anhunu biribiara sɛ ɔno koraa no yɛayɛ case bi atia no anaasɛ biribi a ɛte saa nka ɔbɛdwane. ka sɛ, Mo kwae a akwadaa no anom asɛm, ɔkɔkyerɛkyerɛ wiee, ɛdii sɛ ansa na ɔrefiri mu. Wɔkɔkyerɛkyerɛ, wɔkɔɔ Ukuara, nti Yawada, Fiada, Memeneda na akwadaa no firii mu. N'anom asɛm a ɔgyaa mo yɛ dɛn? Asɛm a akwadaa no kaeɛ pa ara sɛ, Ante, mesrɛ mo sɛ ɛwuo deɛ, me papa waku me awie, nti mesrɛ mo sɛ mete ase o, sɛ mete nkwa mu o, mommoa me. Mo nyaasɛm no akyiri deɛ da na mkura mɛka kyerɛ no sɛ waa wonim sɛ wo nana meni bi woma me so nyɛ adwuma me so menyɛ adwuma ɛbɛyɛ dɛn wɔse mesrɛ mo moma moma ne mfa no ho nni nti wo nsɛ me se waa busaa me sɛ ɛberɛ yɛkyee no no obusaa me sɛ nti so yɛakye wo papa to mu ɛyɛ wo yɛ anaa ɔho asɛm a meka kyerɛ me sɛ meka kyerɛ no sɛ daabi ɛnyɛ me ya nnɛ ɛnyɛ me ya kyena nsane sɛ wadi mawu nti nyɛ me ya nti nana mesrɛ mo mommoa me na bɛrima no kwan biara so momma no ho nkyere no bi sane sɛ wama me ho akyerɛ me nti wɔfa no wɔfa no asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ ohia ne maame pɛ sɛ ɔka biribi kyɛm sɛ ɔmfa nyame sɛ nana ne maame baa ne ba no nkyɛn asɛ dɛ ɔsi yɛ no nti no ɔmfa nyame na mea menka nkyerɛ no asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ

March
yɛ mmerɛ aa six March na yɛde ahyɛ
daabi ɔno wɔn ama ne bɛyɛ na ɛwɔ ɛda no a wɔn kɔɛ no na yɛ ne hɔ bi ne yɛ maa ne bɛyɛ no na yɛde a wɔn de tu ne ti nti na obiara ntumi nkɔ nkɔ gyina hɔ mma hyɛ bɛyɛ no. Onua nom nyinaa baa hɔ deɛ, but obiara amma bail no, nti asan de no kɔ. Na mepɛ sɛ mehu sɛ charges, yɛka sɛ charges a, asotwe, Ah. eh, sɛ ɛyɛ murder, sɛ ɛyɛ incest, sɛ ɛyɛ Mm. manslaughter, Ah, dɛn na court ah. ɛka seesiaa? Okay, seesiaa no deɛ, ɛnam sɛ ɔbaa no amma no nti, wɔmaa mo bɔ biribiara so, ɔno ankasa ɛfrɛ no gyina adaka mu na ɛmaa no, yɛkaa sɛ, eh, judge no amma, nti wɔmaa no judge.
Na agya mu teɛteɛ mu a, yɛse abɔfra no papa no, wagye ato mu sɛ ɛɛ suhum sawam no, ne ba no, ɔno ara na ɛyɛɛe.
Hello? Uh, uh, na mepɛ sɛ mehunu sɛ uh, bɛrima no yɛde no abɛgyina adaka mu ama aberɛ di kan a court afra ase no oh, wɔafira homa no so uh, kofi dagate afidie no ayi no yɛbɛhwɛ na ne nyinaa mu no sɛnea asɛm no baeɛ no yɛante anna bɛrima no yɛhwɛ sɛ aban bɛkye no ne yɛde no atwere koko mu, na ɛno akyire no, ɛnnɛ na court hyɛɛ sɛ nka yɛkɔhwɛ na yɛatoto n'ano, na amaneɛbɔ a ɛfiri hɔ reba kyerɛ sɛ tɛmmuafoɔ no ɛnnɛ wamma adwuma nti no yɛahyɛn ne case no de kɔ 16th March. Adwa, eh, mennim o, mennim nea wobɛka, eh, menim sɛ ɛnnɛ wo ara wo maame ase ne dini ne bɔ yɛ ɔden, mm-hmm. ɛfiri sɛ ɔti ko gyaba, mm-hmm. ɛnnɛ yɛne no adi nkɔmmɔ, wɔ sɛ ɔbɛyɛ adwuma. Na nnipa bebree tiri tuatua so, na nnipa binom hyia nnipa a onim sɛ nnipa na wɔhyia no. Etiri a etua so no yɛ nnipa ti, adwene no yɛ mo adwene. Yɛn na obi bie na no ɔka sɛ ɛwo yɛ program a ee neɛ obi yɛ adeɛ na wodi ne n'atɛm. Menim sɛ sɛ obi yɛ adeɛ na sɛ bi ɛyɛ mo asɛm a yɛseka sɛ o yɛ faakyɛ wei de ɛde yɛ yɛ deɛ faakyɛ onyansasɛm. Maame Ɔnsa ne ne kunu no kaa asɛm bi sɛ, Yɛn mma wɔmmra fie mmɛbisa amanneɛ. Ɔyɛ ɔyere pa nti na ɔse, Daabi. Yɛma no ba fie na kyerɛ bi ɔse, Mewura fie hɔ ne abusua no tu gu me so a, ɛnkyɛ ne yɛde asɛm yɛ a yɛretu nnipa so. Hwɛ na ɛɛ, yɛma mmaa ne mmarima binom nhyɛ saa adeɛ wei nsom, aban mmara mu. Akwadaa nya mfie nson a yɛte no, ɛyɛ nokorɛ. Na akwadaa wo ɔbaa nkyɛn na barima no nhwɛɛ no da a, aban mmara mu barima korɔ no ba sɛ merebɛgye me ba a, aban mmara a wɔahyehyɛ na yɛreka yi, yɛnka yɛn bo so asɛm, yɛnka yɛn tumi ne yɛn nimdeɛ ne yɛn fie nyansa, Yɛgyina ma mmara ne amanneɛ kwan so. Yɛmfa akwadaa ne mma barima no. Abusua bi tumi tena ase ka sɛ, Deɛ aka no mu na ɛdɔɔso nti wei deɛ. Hwɛ! Deɛ aka no mu hwan na ɛdɔɔso? Wo nipa koro wɔdua aburo na wɔanɔ ho a, anka asoma ne ba aba abɛtwa aburo no anaa? Enti sɛ akwadaa nya mfeɛ nson na sɛ barima no nhyɛ ne da a, ɔne mo bɛsi nkonnwa a, agye sɛ aban mmara mu ɔtua sika ma aban Ɛka dodoɔ abusua no abɔ, ɔtua sika, ansa na yɛde akwadaa no ama barima no. Yɛde no rema n'aban se yɛnkɔhwɛ sɛ barima no ɔwɔ yere. Maame yi kaa asɛm bi sɛ berɛ a barima no ahuhu berɛ bi a wɔabɔ no nti yɛkɔhwɛ barima no sɛ ɔwɔ yere. Deɛ ɛtɔ so biemu, barima no baabi a wɔteɛ no akwadaa no kɔtena hɔ bi a ɛdi boa no nti na ɔba baa. Yɛmfa no mma barima. ɛne ne ntena. Akwadaa no, wɔn nso ɔdware, na ɔkɔ dware no a, sɛbe ɔkɔhohoro n'akɔso akumaa mu. Ɛɛ, yɛde no kɔ baabi na yɛbisa sɛ, Aha, hwan na ɛde nsa kɔ ha da? Ɔse, Me papa nko ara. Ebia na barima no nyɛɛ saa, nanso ne nsa na ɔde akɔ hɔ da no. Wɔse, Hwan na ɛde wo nsa kɔ hɔ? Ɔse, Me papa a ebia na ɛnyɛ kwammɔne nso na ɔdware no. Na mmarima binom ayɛ adwene sɛ me ne wo agyae awareɛ no deɛ, wo ba no, ɛnsɛ sɛ mede di nam ma no bi die. Enti kyenkyen a twɛn kuro bi sofoɔ asawasɛm agye akwadaa no. Enti na wɔregye akwadaa no nso a, na ɛkwan a ɔde akwadaa no rekɔfa so. Mɛtumi aka si pipɔ sɛ bɛrima yi no, ɛɛ, wɔbi ka kyerɛ okunu sɛ ne, ne kunu, aboa kraman wɔ animuonyam kyɛn no. Wɔn dii ɔbaa no atɛm anaa ɛda a ɛkɔ ɛkɔsi nkonnwa. Aboa kraman wa animuonyam kyɛn barima no, ɔbaa no kaa eyi sa. Me, ma wo na me nua bɛhwɛ me na afa me nua no a, aboa kraman nni animuonyam kyɛn wo. Aberante, aboa kraman, seesei wafiri nnipa tebea mu, ɔkɔ mmoa tebea mu, ɛsiane sɛ mmoa kraman na ɛfa ne ba, abirekyire na ɛfa ne ba fa ne maame. Enti nnipa, saa wei nnipa wei no, yɛfrɛ no nnipa biom, wɔfiri nnipa te biam, wɔkɔ mmoa te biam wɔ berɛ a sabetoɔ anim, meka sɛbea na yɛn nananom mpanimfoɔ, animdefoɔ ne sɛbea nyansafoɔ binom ma dwendwen ba a wɔn tie, ɛno nti na meto sabe. Aberanteɛ de ɔyɛɛ yɛn, ɛduru mmerɛ bi a mmaa, yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛn kununom. Hwɛ sɛ yɛn papa sɔfo yi, wɔse mɛwuo, saa awudifoɔ na menye wɔn nte. Me wo awudifo na me ne wɔn te. Awudifoɔ na maame yi, wonim sɛ maame yi ɔne ne ba yi kɔ hɔnom a, wompɛ sɛ akwadaa no bɛba wɔn nkyɛn. Wonim sɛ wɔbɛka ahintasɛm bi akyerɛ wɔn. Enti no, wo kunu a wo ne no teɛ, ɔnim sɛ saa nyamanasɛm wɔ yi akɔ so. Ɔnim sɛ nsɛmunu wɔ rekɔ so, na ɛduru mmerɛ bi a. Hwɛ tebea a wɔwɔ mu. Moyɛ asɔfoɔ. Ɔsɔfo maame mu a. Sɔfo maame mu a wokɔ gyina asɔre ma mmaa anim ne yɛ kue hwan hwan na ma kɔ kyerɛkyerɛ. Na di asɛm na wokeka kyerɛ obi sɛ ɔne obi ba te ahwɛ ne yie ɛwɔ berɛ waa wo mogyaa wagyina gyaagyaa mu de no ato fa dua binim. Aberanteɛ no de no ayɛ ankaa ayɛ nsuo na wɔate ne nom. Ɛda a akwadaa yi aka asɛm bi kyerɛ Nana sɛ, Nana, ɛda no a wɔfaa me a wɔde me rekorɔ no, aha ara a yɛkɔdaa baabi no, na me papa no bɛyɛɛ saa. Enti saa aberanteɛ wei no, yɛka sɛ obi yɛ wudini, obi yɛ nipahunu, ti bɔ nkɔsoɔ, kyerɛ sɛ, mese wafiri nnipa tebea mu. Enti aberanteɛ wei no, Ka ɛkɔ sɛ ɛsɛ sɛ wɔkɔ da mu ɔne aban kɔko hyeɛ. Ɛbaa ne sɛ ne ɔdum si wɔ ne ɔnyina na ɛso ɔtɛntɛ wuo. Na na yɛn kɔ amaneɛ mu kakra sɛ hmm. kɛsɛ sɛ akwadaa no wɔ hɔ wɔ ni hɔ o. Ɛyɛ nananom ɛyɛ biribi. Ɛsan sɛ wɔde wɔnam musuo kwan so hmm. ɛna ɛkum akwadaa yi. Wɔama akwadaa hyia ne kofiri kwan mu wuo. Ɛnibia na so wuo. Awerɛhoɔ wuo. Ɛdeɛ bɛ asɛm ni. Ɔsɔfoɔ ba, na papa te fie, ɔnim ho hwee, na ayera ne mma akyekyere nneɛma ho. Mmaa binom nka nokorɛ nkyerɛ kunu.
Maame naa, asɛm paa na wabisa no o. Ɛna ne ma no gu so a na meka sɛ, sɛ sɛbe wowo ba koraa na wo deɛ wantena wo nkyɛn, wɔtenaa baabi na wanyini koraa duru sɛbe ne mpanin mfeɛ mu koraa no, mogya no a ɛyɛ wo wo mogya bi na ɛwɔ akwadaa no mu no nti no, menhunu akɔnnɔ a ɛyɛ sɛ wonya sɛ akwadaa no aba wo nkyɛn. Nanso akwadaa no, nyɛ me na metetee no, na wɔmmɛn me, ɛno nti na menyaa akɔnnɔ sɛ mɛfa akwadaa no. Ɛno, ɛyɛ abɔdamsɛm anaasɛ ɛyɛ agyimisɛm anaasɛ ɛyɛ deɛn? Maame, na mennye nni sɛ ɛyɛ akɔnnɔ bi na ɛsɛ obi tumi nya sɛ ɔno ankasa Sɛbe ne ba a wawo no deda bɛ wiase ɛsɛ otumi ne ne da ɛma ne yɛ yie sɛdeɛ wanyini mpo na kampɛsɛ akwadaa a wɔwɔ mfeɛ nson na kyɛ sɛ da no a wobaeɛ no a yɛdane akwadaa no maa wo maame ne wo papa sɛ momfa akwadaa no bɛnya any sexual uh, encounter okay ɛnti no uh, sɛ uh, agya bi ne ne ba da uh, in the first place no ɛyɛ incest Ɛna sɛ abɔfra no afiri mu na sɛ abɔfra no sɛ na ɔyɛ below sixteen, ɛno yɛ defilement. So na firi mu no sɛ na bɛgyina eh, kwadubɔfoɔ no so eh, wɔn post mortem ɛne cause of death a wɔn bɛnya no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ eh, wei no ɛyɛ directly related to ɛnna a papa ne akwadaa no da ɛna ɛde wuo no aba anaa sɛ sɛn. So wote aseɛ? If there is a direct relationship between ɛnna a papa no ne ne ba no daeɛ no a ɛna ɛnam so na akwadaa no afiri mu a, then there is likely to be another charge of manslaughter. Aha, na manslaughter no, sɛ yɛde saa kwadu no bɔ wo a, eh, ɛyɛ first degree felony offence. Nti no, eh, wo ti anyɛ yie a, wobɛnya life imprisonment. at the discretion of the court obetumi ate so ama wo but I, I can assure you it's going to be very stiff uh, incest wofa incest a sɛ wo ne w'abusuani ɛda sɛ mmara ne nsa sɔ wo mu a ɛno uh, wobɛyɛ yi wobɛtumi akɔ afiase between 3 to 25 years ɛna for defilement no asotwe a wobɛnya yɛ 7 to twenty five years. Na sɛ kwaadubɔfoɔ no hwɛ na wɔbɛtumi de mmiɛnsa yi nyinaa abɔ wo charge wɔ court a, yɛde mmiɛnsa no nyinaa bɛbɔ wo, na ɛho no nyinaa ho asotweɛ no, sɛ yɛbua wo fɔ a, wobɛgye ne nyinaa. Okay, lawyer, mɛda wo ase pii, mɛda wo ase pii, na mɛ mɛhwɛ sɛ mɛkɔ Ministry for Gender, ɛɛ eh, me me nkɔ Mohawkfoɔ aso ɛyɛ nɛ, me ne Afisa Otiko Jaba ɛdi nkɔmɔ. Wɔse wɔn ara nso bɛwurawura mu afa akyire. Na yɛhwɛ Regional Director for MOAC eh, yɛbɛhwɛ, yɛbɛkɔ ahoma no so. Nti papa toa wo nkɔmmɔ no so eh. Enti Maame Naa, deɛ meka nyinaa ne sɛ, mennim ade akɔnnɔ a ɛbɛtumi ama aba barima mu sɛ ɛyɛ sɛ ɔno ankasa ne ba a wɔne ɔbaa awo no, ɔtumi sɛ manya akwadaa no ho akɔnnɔ nti, ɔtumi ne akwadaa no da ɛma no yɛ yie. Na ɛka mpɛ sɛ akɔwie wuo koraa ɛnokwasɛm ni adeɛ abranteɛ na yɛ no deɛ maame na wɔyɛ nyambransɛm paa wɔyɛ nyambransɛm a ɛnsɛ sɛ mmara no ɛde ne ho kyɛ no koraa wɔayɛ bɔne na maame na ɛsɛ mmarima bi nso ɛti asɛm a meka no ɔmde yɛ adesua paa yɛka yɛka yɛ sɛ sɛ wɔyɛ di abɛyɛ a yɛakye no a yɛkɔyɛ a magistrate ama nti

wɔbi so gu so koraa wɔyɛ bie mm, wɔbi tetɛ mfikyire a wɔyɛ bie na wɔbia nti asɛm wei sɛ no wɔmfa nya adesua sɛ wo ba wo ba mpo akwadaa koraa no asɛbe wɔnyini nnuru ne mpa ne mfie mu a yɛne ne da no yɛka kyerɛ ghana mmarima nyina ma wɔn atie ɔɔtɔn sɛdeɛ wɔn yɛ ɛyɛ nim gu asesɛm na yɛnyae yɛnyae ɛnyɛ de papa ɛnyɛ de sua papa ɛyɛ suban bɔne ɛyɛ suban fo

eh, baako a ɛka mo ho yɛ protection. Eh, yɛka sɛ mo mobɔ children kora mobɔ yɛn ho ban a, sɛn na mofa so a mobɔ mmɔfra ho ban? Mmara no se sɛn wɔ hɔ?
Mmara no deɛ wei deɛ ɛyɛ ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ a saa nipa no wɔ sɛ mmara no de decision ntom because ɔno na wɔ sɛ ɔbɔ akwadaa no ho ban. Wɔn na wɔsɛ wɔhwɛ sɛ akwadaa no wanya shelter, wanya leisure, wanya biribiara a ɛwɔ sɛ ɔnya biara, na sɛ ɔno ara mmom asan akɔto no mmonnaa ma no awu deɛ a, na ɛwɔ sɛ mmara no yɛ di pa ara sɛdeɛ ɛfata.
Enti mama case yi, me, mede hyɛ wo nsa o, mama wo ho abɔn mu.
Mepakyɛw yɛbea bedi akyire paa. Megye wo di, megye wo di paapaapaapaapaapa.
Nti koraa na ma frɛ me children director no sɛ mepakyɛw ɛwɔ central places deɛ na adɔpti. Mama mpakyɛw ɛdi nkan kɔ social welfare. Social welfare foɔ wɔ kumase wɔn adaren ma ɛna wɔn fɔ aposi foɔ ma yɛ sɔ bɛɛma no te dua mu ahaa.
Nti yɛ yɛ bɛ hwɛ di akyire na mmerɛ nsɛ fata no yɛ de bɛɛma no afa sisi sɛ wa wa anya adeɛ wa di nyambra nsɛm papa papa papa papa papa wa wo ba deɛ wo kɔ kye ɛmɔ ɛmɔ ama ama mmerɛ kwan so koraa no. Ɛwɔ sɛ wɔtwa dwan ne nneɛma bi de kata akwadaa no saman koraa. Ɛnyɛ papa. Ɛnyɛ papa. Te mama ɛnɛ eh wiase nyinaa amanane Ghana nyinaa yɛtie o eh sɛ yɛma wo kwanya a dɛn na wo bɛka eh ɛde atu nkyirima ɛfo eh agyanom ɛnanom dɛn na wo bɛka. Eh na deɛ bɛka ne sɛ awofoɔ. ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn mma yie paa na yɛntuatua yɛn mma fo ahodie so saa. Na agya, agya koraa deɛ ɛyɛ dɛn na wokɔfa wo ba? Ɛnte bi a mɛtumi anka saa bɛrima no yɛmfa no nkɔ psychiatry na yɛnhwɛ n'adwene mu nhwɛ kakra. Ebi a na adwene no nhyɛ da nkɔ yie papa. Because sɛ wo ara wo ba deɛ wobɛfa no deɛ, yɛ a na ɛnhyɛ da nkɔ yie papa. Nti mɛsrɛ sɛ Ɛda so yɛde no bɛkɔ Sakyakyakya tiri hɔ nom na yɛahwɛ no adwenem na yɛasan nso ama awofoɔ ate aseɛ sɛ ɛni kwan sɛ yɛtiatia yɛn mma fa ho bio so na yɛkun nom nso no wɔn nnwene wɔn mma nna te sɛ ɛyɛ abusudie koraa a Bible tia. Okay eh, yɛn maame a wotee ne nka no, ɔyɛ Regional Director ɛma Department of Gender eh, kane yɛse MOWAC eh, maame no no Augustina Gyamfi, ɔbɔ adwuma rough rough, ɔbɔ adwuma te sɛ nika nika, mekae Mama Oyelita time ne eh, Afisa Jaba time nyinaa, wogyina so.

na yɛde yɛn mma nyinaa a ɛwɔ wiase afanaa nyinaa hyɛ. Na sɛ obi a wobɛtumi agye no adi sɛ wo papa mpo ɛbɛtumi ayɛ wo bɔne sɛ mm. ɛdi a ɛna na wiase ayɛ sum ampa. Bible ka biribi sɛ yɛnkyerɛ akwadaa ɛkwan a ɔmfa so na ɔnyini a wɔamfiri ho. Wo maame metumi sɔfo maame mɛgye mɛdi sɛ ɛɛ Bible mu wakan ne nyinaa akɔ akɔsi. Na wo sɔfo maame mebisa sɛ Seesei yi no, sɛ obi de saa asɛmmoa bi bɛsoa wo so a, asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ no? Maame no yɛ bataa bɔne papa. Leadership by example. Saa na ɛteɛ. Enti wo sɔfo maame no koraa a wodie no, Awurade bɛbu maame yi atɛn. Ɛ, me, megye di sɛ ɛnyɛ kwa. Saa asɛm wei no, sɛdeɛ baatan maame yi tumi hwɛeɛ pa ara sɛ, adɛn, akwadaa no, ɔnyɛ wo nana? Na sɛ wɔfiri abɔnten mpo na ɔbaeɛ bɛfraa wo nana mu a, Enti ka wobɛyɛ no saa? Anaasɛ sɛ wo ba no aba sɛ, Maame, da hɔ na wo ankasa memfa wo a, wobɛma ho kwan ama no ayɛ anaa? Anaasɛ deɛ bɛn? Maame no yɛ nipa bɔnefoɔ, na Awurade bɛtua no ka ɛberɛ a ɛsɛ mu. Ɔnsakyera n'adwene baabi a ɔwɔ biara. Ante Maame meda ase. Na ɛɛm ɛnkyɛ yɛbɛma kwan ama atiefoɔ aba mu. Nokwasɛm ni, ase no ɛya.
Bayi bonsam. Mama.
Dɛn na ɛda w'akoma so? Sesei aban mu mpanimfoɔ, yɛne gender minister akasa, yɛne regional director for gender akasa, ɛɛ eh, alɔyafoɔ akasa. Nti aban aban nso ate. Hmm. Papa no deɛ ɔtwe ne mu ah. ɛne bɛtene ɛbɛyɛ pɛ. Wɔmfa ne ho nni da. Hmm. Aban no ne bɛti sɛ deɛ mmara so. Wɔhene bi nni ntutu ntoma. Nti mm.
dɛn na woka eh, ɛde akyerɛ tiefo menim sɛ ewuo no yɛ wo ya na na ewuo ɛya na na ewuo ɛya akwadaa kamakama menim sɛ mo a mohwɛ yɛn wɔ facebook anaasɛ mohwɛ youtube a yɛde akwadaa no mfoni no ato hɔ wobɛhunu sɛdeɛ akwadaa no papa ɔsi bosi fa no ne ho ɔfɛ ne ho ɔfɛ paa ne ho ɔfɛ nyame bɔ n'animonyam sɛ na menim sɛ nya akwadaa no ankasa no Ne Nyame ama no bibi paa a sɛ akwadaa no ba bɛyɛ ne daakye nanso wase busuani no amma akwadaa no adayɛso amma mu na wɔno nso so wɔbɛbra kyɛ yɛ akwadaa no ne papa no.
Papa wano asi deɛ a yɛma kwan ma atiefo aba mu 0322494400 eh, 0322494400 adwoa yɛn a yɛ maame ante sɛ wo a eh, mam sɛ wo a wɔ UK yee fresh lady Ɔbɛn ne ho ɔfɛ yie wɔ so ɔhwɛ dwumadie no na adwa wɔ se yɛmmɔ mmɔden sɛ ɛɛ yɛbɛfa no yɛn fan club no yɛ yɛmfa no patron no bi nti mam sɛ hɔ a baabi a wɔ biara patron one yɛde waka Canada ɛɛ Sandra Manyɔm ne U ɛɛ UK baby mo nyinaa mo gyina so yɛda mo ase. Steven Ameni wɔ Spain, wɔso ɔhwɛ dwumadie paapaapaapapa ma Patricia Ofori wɔ Amsterdam, wɔso ɔnfa dwumadie yi ɛnni agorɔ. Nana Afia nso wɔ Germany, Nana se wɔn deɛ ɔgyina so o, ɔbɔ 10. He, na 10 no wobɔ a woyɛ hwan? Captain anaa? Papa, ɔyɛ abɛdi. Ah, nti na ne fia wɔ germany ɔyɛ abɛdi wɔ ha miss b yɛde abɛdi ɛgye si bɛhyɛ no ah, miss b wɔ uk miss b wɔno so hwɛ dwumadie papapapapapapa yɛda ɔmo ase obi a ɔkorɔ fam sɛ ei nanso deɛ akyire ba ɔsɛ ae mehwɛ papapapa yɛda mo ase yɛkenkan messages a hagya moda a ɔsɛ ah how can you chop your own daughter chop chop chop eh mɛmɛ bi nyɛm Ɛ Wɔn nkoa na Jane.
adwaman ho sukɔm de wɔn, adwaman ho sukɔm Ja- James abɛduru is wɔn. so sad awerɛho Eh, hajia Mo- moda a ɔse adwaman bɛnko ara ni lɔdina du fie eh, lɔdin ɔba pa gyina ɔba pa gyina ɔba pa gyina nso hwɛ dwumadie paa lɔdina se o awurade eh, asɛm bɛɛ koraa ni eh, yɛaboa ma adu ɔse good afternoon maame na good work mesa wohwɛ yɛ page hɔ sisi akwadaa no ɔda hɔ Ɛɛ, wobɛhunu. USA, Frankisi wɔ hwɛ dwumadie bi wɔ hɔ. Yɛrema kwan ama atiefoɔ aba mu. Ɛɛ, 2:15 pɛpɛɛpɛ mɛfa wo calls no. Ɛɛ, Italy, ɛɛ, yɛn nuabaa Naomi so wɔ hwɛ dwumadie bi. Alfred so wɔ hwɛ. Lydia wɔ Kumasi Agogo anaasɛ Asante Akyem Agogo, wɔso wɔtie dwumadie wɔ hɔ. Ɛɛ, Agogofoɔ, yɛkyeakyea mo. Ɛɛ, US, Dave se wɔ hwɛ. Adwoa, Blue Bus wɔ wɔ hefa? Blue bus. Ɛɛ eh, wo maame blue bus. Ah, wɔwɔ Italy.
Ɛɛ ah, wɔwɔ Italy. Ah, Italy.
Blue bus. Ah. So wɔn nso hwɛ dwumadie. Vicentia ɛwɔ adoato ɔsɛ adoato yɛbiabia atom hu ha yɛ maame Eunice Darko wɔ USA ɔsɛ ɔma yɛ good morning ɛnna ah, ha deɛ good afternoon mama yɛgye so. Eh, yɛnhwɛ ɛ, ɔfata sɛ wɔ Denmark wɔ no so hwɛ dwumadie bi, ɔse wo kɔ pub bi a ɛwɔ yɛ afikyire ha, eh, ɔse pub bi, adwamanfoɔ, lesbians ne gay ɛna agye hɔ afa, posifoɔ mo te hɔ ɔyɛ dɛn, Zinabu se wɔn hwɛ dwumadie wɔ children's hospital, ɔse hmm, Antenaa, ɛyɛ asɛm oo, Mrs Patience Pɔnyɔ, ɔse ɔwɔ UK, ɔse Amor Fire, yɛda ase, Friends of Oyeripa Futuo, yɛda mo ase, Gideon ne ne dɔm,

Yɛn nso yɛnsi nketeɛ sɛ akoraa no yɛyɛ ba bi ne yɛnhwɛ no. Ɛbaa yei na anka maame no ara ankasa hwɛɛ n'adeɛ a anka weinom nyinaa amma. Enti deɛ asie no, momma barima no, momfa ne ho nkyɛ no. Meda mo ase. Sɔfo Panin Anthony Bosman ne ne yere Theresa Bosman, wɔn wɔ UK. Ɛɛ, Sɔfo Panin sɛ ɔhwɛ dwumadie bi. Good afternoon, mpakyɛ wo din? Baba. Hello, good afternoon.
afternoon. Mepakyɛw, yɛ amankwa ni. Mede wo abɛpue mu atwe m'akoko. Ae, wobedi ama me tɔ. Mɛma, ma mɛma wo aba so na mɛma wo adwuma pa. Na, mama, eh, na menkyɛ me sɔfoɔ yi ka amankwa tia, na me ara m'asɔre ba, eh, wo wura Ankara, ɔwɔ United Kingdom, wɔretie wɔ wiɛ, ma menkyia no. Mama, awerɛho ɛɛya, sɛ, sɛbe, wobɛma no ba. Ɛdeɛ ba adeɛ pa ara kɔ no bɛ yi na nti ɛwɔ ne ho a yɛ a ɛbɛtumi asɛ atew ama wo ne no akɔ akɔda. Soɔ? Yɛbɛsrɛ yɛ yɛ yɛ papa nom ne mmarima a yɛaba wiase sɛ saa nnoɔma nnoɔma no ɛduru berɛ a ɛwɔ sɛ yɛtwa so koraa. Soɔ? Yɛ a seesei yɛ woatumi ne akorɛ yi ada ama akorɛ yi nkwa afiri ne nsa. Ɛh? Ɛdeɛ ba awerɛhosɛm no no nti yɛbɛsrɛ. Sɛ mere wo ɔfɛ yɛ maame ɛɛ Odi Kofi so gyaba yɛ a wɔse wɔbɛsɔ ase mu yɛpɛ sɛ ɛduru berɛ a wɔse wɔbɛsɔ ase mu ɛmu yie na wɔmudi yie di yie ɛdeɛ ɛdeɛ yie da na sɛ papa no sɛ wɔse yɛde no tum ne nkwa nna nyinaa koraa a yɛmfa no ntum ne nkwa nna nyinaa na obi nso te nkyɛn a na ɔnso de ayɛ adesua adeɛ ɔno nso ankɔ ankɔyɛ bi amma no angu ɔman no anim ase na wei deɛ akyiwadeɛ a ɛbɔ man a Twerɛ Kronkron ka ho asɛm no. Biribi paa na asi wɔ ɔman Ghana mu a wodwene ho a wonte aseɛ no, meda ase. Ya yaw meda ase usa abena twum wanka nsa eh ɔsɔ ɔma yɛ good afternoon wa ante adwoa abena se wɔ tia wo hello good afternoon wo din hello Bonshika. abuburo Let the poor enjoy. Shabo Edi, Mrs. Bonshika. Eh, Amici Oba Palizi, Mrs. Tazibora. Ewa Alaba. Eh, nyɛ nkwalaa asɛm na ɛnɛ me ne me nua. Ah, me na mekasa sɛ koi ne asomdwe ɛnka mpapo mega. Mea me maame adwa ne sɔ papa sɛ bam. Naija ye som sɛ bam. Ame ɛyɛ me werɛ ho. Me werɛ ho papapapa ma me nkyia dɔ. Mekasa kra meka yi na sɛ woyɛ akyiwade ɛbɔ man. Ɛka wotu kooko baako a, wo ne wabusua mu ntimi nni. saa na ɔma nketenkete wei nyinaa ka ho ma ɔman Ghana kooko kura ntumi mmɔ. Enti me sɛ wɔsɛ bi mfiri adas maa me nne yi, yɛabrɛ ne yɛyere mo te ne tɔɔ bi a sɛ ɔho ne ne tra koraa kyɛ a na ne fa a ne fa yɛ den sɛ bi mfiri aduasa akɔɛ biribi kakra wɔ hɔ na wawo yɛmfo mu ba. Wo so ne ne da ma ɔne akora da ma ɔnya kansa. Sɛ pɛ sika maame na afrɛ no so ɔso aso mu a yɛ asɛm wei sɛ bi mfiri aduasa yɛ asɛm a I got that. Mrs Boshi kaa wei no, me deɛ me mɛsrɛ sɛ ɛbɛyɛ a anka wei no deɛ yɛnku no bi sɛbe sɛbe, wohu sɛ saa mmara no baa anka I think sɛ saa nsɛm hunu wɔ atuo bɛtwa wei nka ade no gyina wia so na anka ne bɛɛma no wode seka atom tee na ɔno ahu sɛ fa da ha na fa da ha sɛ saa wɔwu na ɔkɔ ba anka obɛsua nyansa meda ase. Okay, uh, and then I'm in inside job, I said, Bama, cranky, and son. Ɛɛ New Jersey ɔfa tɔme ɔfa tɔme se bɛrima no ɔyɛ bɛyi bonsam papapapapapa ɔfa sɔm tɔme wɔhwɛ dwumadi a ɔne ne yere Madora Mado Mado nso wɔhwɛ ɔhwɛ dwumadi yɛ kyerɛkyerɛ mo USA good afternoon wodin. Daa
na hɛn. Akyi.
Ɛgya bɔ brɔfi kwabo Howie na kwabo kɔ bɛ teacher man wate.
Yɛn kɔ yɛ kyɛm. Ɛɛ sɛ firi amazing grace supermarket akɔkye ne na kɔla Philip nyinaa wɔn nso wɔn ti live why. Ah, na madam baako ah, ntiki ɔwɔ dwo so ɛyi zongo ɔsɔ ɔkyia wo. Megye ne so.
Me donya megye bɛrima yi ɛna megya dove kan no ɔbɛn mia kemeko no kemeko na maa bɛyɛ kun bi so ho. Waa wɔyi wɔyi ano ba ɔkɔkye ano ba wɔkɔkye na wɔdwam na adai na hwɛ wokɔ ɛyɛ ahodwo wɔn abɔ ato hɔ a.

na. Woyɛ dɛn na hu boɔ no? Ayi na kyerɛ mu kyerɛ me eh, mo gyambɔ ama ne ɔwɔ ahene menkɔ hɔ bi da. Mɛma gya mo akye mo Bakra o. madapa na ada adie no. Ah, mate, mate, mate, mate. Ah, me. Obi sɛ papa no, papa no ne tirim ɔden. Mesɛ wode message ne ba afa wo din ɛka ho. Hello, good afternoon.

ka saa bere ti yɛn twɛde si dadadadadadadar na agua ne maame na ma ti ne ho yaw eti na mese sɔfo maame me mfrɛ bi da o sɔfo maame mfrɛ bi da mefrɛ wɔ asafo maame wo kuru no yɛ asafo ne wura na wɔfa ho afutuo na ade abɔ brapa wɔn akɔ se sasɔfo maame mo atoto wɔn nso na nsɛmɔne nkoa na wɔn yɛ dɛ wɔn mu die kyerɛ wɔkɔkɔ na ɛsɛ asɛm no kɔ ayɛ dɛ ɛkɔ na maame ne ɛte maame ne yɛ dɛ

Ka kyerɛ ka kyerɛ Omei sɛ mekyia no paa. Ɔgye so. Commander Meda ase. Boham. Ɛno no, aha, Romania abusua panyin no no. Ɛɛ, moreyɛ adwuma paa. Nyame nhyira mo Amen. na ɔnyɛ mo nyinaa kɛse. Ɛɛ, na menkyia me maame baako pɛ, ɛyɛ Nana Ama Mpoma, Santa Regina Women Organizer, yɛ a yɛfrɛ me Ante Nuno, mekyia no paa. Ɛɛ, Ante Naa, nokorɛ nie, N'ano da Dɔkta Akwasi Ɔsɛe bi a ɔhwɛ psychiatric dɔ eh, panyin bi a ɔde whole Ghana wɔda ano no. Ɔbɛka asɛm bi ɔse Ghana ha sei no nnipa no a wohu sɛ bi a wɔhyɛ ntaadeɛ kamakamakama no nyinaa sɛ yɛhwɛ mu a bɛyɛ 80 pɛsɛ yɛ nyinaa bobɔ dam. Ɛsiane sɛ adeɛ a aberanteɛ yɛ yei mepa sɛ wei ɛnyɛ abɔdam sɛm na waa woba deɛ deɛ na akwakwa yɛ waa ba se to ɛsɛn sɛ akwadaa no kɔmpo no eh, wɔ- wɔ- wɔ- eh,

Agyanom nni bi koraa na wɔrekɔto wɔn akyene so. Woyɛ saa a, papa no adwene bɔne kakra bi ba ne tirim. Ɛne sɛ, hyew no a ɛwɔ mmeranteɛ no tirim no, ɛnyɛ hyew papa o. Kyerɛmɔɔ ne saa nneɛma no a wɔnono no no, wɔnom a wɔabobɔ adam. Enti deɛ mmara no sɛ sɛ ɛne no diiɛ no, ɛne no nni mfa hɔ. Meda ase, me nuabaa. Me meda ase. Akɔso afiri yie wɔ Kumasi Sɔkɔban. Ɔse Sɔkɔban yɛbɛduru hɔ a, radio biara bi atom, ɛyɛ ɔyere pa.

na wadi bɔne, wanyɛ adeɛ paa, wo yam ba paa na watumi akye no ayɛ no saa deɛ, na obi ba deɛ, wokye no a, wobɛyɛ no dɛn? Nti na mɛma no a wɔn aka no, wɔmfa afutuo paa ɛmmɔ mo ho. Na meda ase, na mommɔ adwuma paa, Santakefoɔ nyina yɛtia mu, Uncle ne ne ma nyina, mekyia wɔn, Frimpong nyina, ɔbɔfoɔ, yɛn nyina yɛtia mu wɔ Santake farm.

yɛnkɔ ɛ.
ɛnɛ deɛ bɛrima no deɛ moayɛ no no m'ani agye ho paa bayaka ɔbaa no ne ne maame deɛ mɛkyerɛ no sɛ mepaakyɛw wo nua no mmaa no yɛsua mu sɛ even sɛ kayɛ yɛ koraa yɛ adwuma mmɛma ɔma bɔ no mahu sɛ yɛn mba no yɛpɛ awareɛ nso ɔmo sɛ mɛware yɛn paa yɛn nso yɛateteɛ na yɛsrɛ sɛ yɛ maame no sɛ kɔfɔ ba a mongye mma no mo hwɛ ɔm maame megye sɛ ɔso daeɛ no sɛ ɔkɔ hɔ a

Twa sam anaa mo frɛ sɛn? Oh, ka kyerɛ sɛ Atwu me me twa yada sam. no me firi no. Mama, mesrɛ wo ka kyerɛ Omega sɛ ɛyi ya wɔn pɛ fie nyina so. Ɔn, yɛ phones no yɛ bɛyɛ thirty. Ɔyɛ srɛ no wɔn pɛ fie nyina so. Na mmoa yɛ why? Ah, papa no mesrɛ no wɔmmra. Me ankasa ma mayɛ m'apa so already. Mɛsa no. Mɛsa no paa te sɛ agya nni nsɛmfo saa. Wobɛsa no ɔho? Oh, mama mɛsa no because yɛyi no a yɛde no tom mfie. aduonu koraa ɔpɛ ɔba bɛte deɛ bi. Ɔba bɛte deɛ bi, na wo ba nyini koraa a waduru awale anaa waduru sɛ wɔfa mmarima koraa mpo, ne ho akɔ no sɛn? Ebi tirim ɔden o, agye mu nyini sɛ wɔde yɛ n'adeɛ, ɔwɔ sika anaa? Ah, Ɔyɛ adeɛ wei aban a wafra adwuma bi. yɛ me, me yam ahye me, me yam ahye me. Na maame no nso, ma mo nnyaa no, sɔfo maame no, ɔbɔ ne ho safohene sɛ ɔyɛ de sɛ sɔfo maame no. Mama, momma polisifoɔ no ne nni, wate? Na mede deɛ Awurade ase sɛ yɛwɔ mpanimfoɔ wɔ ɔman mu a, mama Awurade nhyira mo. John Boy, meda ase. Ɛɛ, mehwɛ ɛɛ Italy Bismarck adubɔfoɔ. Yee, Bismarck, yɛda ase papaapa. Ɔno nso se wɔhwɛ dwumadie yi na ɔmfa nni agorɔ, ɔne Italyfoɔ nyinaa. Yɛda mo ase. Ɛɛ, Adwoa, once me se Samankrado, always. Mrs. Amankrado, Yɛ abawa, mɛteetee wo ara ma okunu Amankrado no ara, ɔno ara obehu. Ruth hmm. se ogyina so. Eh, Italy, Mrs. Phyllis Ado, Sandra Menyo nyɔnko no no, ohwɛ dwumadie bi. Good afternoon, Pacho Odin.
Good afternoon, Auntie na me din ne Kujo, me kasa kira Asante Bɛkɔ Adubim. Yo, Kujo yɛ tie.
Pacho, ayɛ kan sɛ nti sɔfo maame ne nti no ɔwɔ ba. Anaasɛ nti sɛbi sɛbi amu ɔdwene. sɛ. Na ɛnyɛ ne ba barima na akɔyɛ suhumsawa mu. Ɛɛ, enti na mebisa saa. Nti sɛ ɔwɔ ba paa deɛ, ɔnsan hu sɛ obi bɛtumi biribi agye ne ba. Mma no nyɛ no sɛ bi a ɔte wɔn nkyɛn yɛ ne dɛ. Na ɛyɛ me dɛ paa nso sɛ mo nso moafrɛ gyɛ, moafrɛ lawyers de ama wɔn. Yɛn nso deɛ ɛbɛkɔ mu biara, yɛn nso yɛdeɛ, yɛn nso yɛyɛ sɛ akyire yɛhwɛ deɛ ɛkɔ. Meda mo ase. Yo, Mado, Madora, ɔfa tɔ me yere Madora, ɛɛ, yɛkyeakyea wo paa, yɛkyeakyea wo, yɛkyeakyea wo. Eh, ma me hwɛ. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Auntie Na. Yes, Mama. Na mo ho te sɛn?
Sisi Adom, udin.
Yɛfrɛ me Mama Yaa, mekasa firi Gyaakye. Yɛkyeakyea Gyaakyefoɔ nyinaa. Ame, ame. Nokɔ sɛ mawie deɛ mama masu paa. Saa berɛ yɛadu sɛ abaatan. Sɛ bi a yɛn mma bɛka biribi kyerɛ yɛn a, ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden no yɛdi akyire. Enye kwan se yeyi yɛn ani. Se yeyi yɛn ani deɛ a, ɛbɛyɛ saa, efisɛ akwadaa no, bi a na n'asɛm paa na na ɔreka. Nso, wongye no nni. Ɛwɔ sɛ yɛn abaatan, yenya aboterɛ na yɛhwehwɛ mu na yɛahu sɛ asɛm no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ɛna ama akwadaa yi akɔwie sei. Mema mo aha ne adwuma pa a moreyɛ. Ra.

Pastor da hɔ te sɛn?
Adom kura yɛn. Yɛde nyame asɛ no aso nyame nhyira na ɔma n'asɛm yɛ kɛse ma wate. Ami ami ami.
Yɛn nyinaa me dɛ me mpa ɛbɔ ne ma de sɛ sɛ nea ɔbɛhyira wo no nyame nhyira na ɔbɛdo no so nyame mu no. Ewiase bɛn mpo ni. Sɛ Awurade sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ. na ɔnka yɛn so ma yɛn. Adom ne nti, amen. Okay, me medase Gideon ne Ɔyerepɛfo Tuo Fan Club, eh, yɛn WhatsApp group foɔ nyinaa mo tie dwumadie yɛ kyea kyea mpaa. Gideon wowɔ Santase yɛ kyea wo. Patricia Ajakwa wɔ se wɔ hwɛ dwumadie. Rita, eh, Rita nso se ɔma yɛ moni adwuma pa. Ruby ɛwɔ New Jersey wɔ tie dwumadie bi ɛwɔ hɔ. Sandra wɔ abenti ei ɔse papa yi deɛ ne tiri mu ɔden oo wo tiri mu ɔden papa wo ankasa wo ba aba hello good afternoon wo din. Mame na kuda. Solo solo solo Mame na solo kuda. odam Wo heɛ ka o sɛ moko odam moko bɛɛ. Mame na awie Nyankopɔn nhyira wo ne abadwafoɔ nyinaa ma me no nkɔsoɔ no nyɛ mo kɛse. Mame na ɛno a manya kwan ɛmba nwura mu. Ɛnam sɛ yɛntumi mpeke nnyinaso nti no, yɛbɛgyina pono akyi ara a ne pono aka atom, yɛbɛgyina akyi ara na aka atom. Ɛnna ɔbarima ne ne yere a wɔn a obi twi wɔn diiɛ na wɔde baa mo dwumadie no, wɔ gyidie sɛ at the end no, nneɛma bɛkɔ nkan because mofaa telephone a mobɛleeɛ no, ɛnna eh, wɔbɛtumi anya sika no mu fa kakra. Nti ɛkyerɛ sɛ anamɔ a motu no, ɛyɛ anamɔ pa. Nyankopɔn nkɔ so nhyira mo. Ɛnna ɛnnɛ nso, ɛbɛrima paa wankasa wakyem ɔbɛrima ɔbaa. na wawo no. Ɛde ba kɔn no paa na ɛwɔ akwadaa no ho a nti bɛma wotumi ne wo ba da saa ara ɛkɔdu obi a kɔn no sɛ ɔbɛwu. Yɛbɛsrɛ mmarima nom a akɔn no aba mo so a kɔn no bɔne no mo hwɛ na mo saka mfiri ho ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa. Mami mo ne abadwafoɔ nyinaa ba so na Auntie Bee ɛyɛ Beatrice Owusu ɛyɛ MPP a Regional Woman Organizer no ba wɔ Asante Mantam mu a ɔtie wo paa wie pa. Mami nkyɛn na memmɔ n'aba so.